Юлда туганмын бит. Минем әти дә, әни дә балалар йортында үскән. Шул ике ятимнең биш ятиме арасында

Ләкин аны уку минем инде соңгы вакытларда гел барчаңа үземнең хәләл шифтәмә багышлам. Ни өчен дисәгез, Нәдер авылы минем өчен бик кадерле. Икеләтә кадерле, җиделәтә кадерле. Нәдергә килен булып төшкәнемә мин рәхмәтлемен. Чөнки бәхет янәбер гаиләдән башлана. Әгәр дә гаилә дусты булмасаң, гаилә дусты. Гаиләне саклый алмасаң, үзеңне яклап та булмый, саклап та булмый, хаклап та булмый. Ни өчен озак яшимин? Мин бит шәүлгә. Мин бит сандугач түгел. Сандугачлар озак яшәми. Мин шәүлгәм булып яшәгәнмен инде. Шуңа күрә хәзер язып куямын болай дип. Санамагыз минем яшьне, өстәмәгез юкларны. Ачуымны китерсәгез, Тутырырмын туксанны. Миңа түзеп яшәгән өчен менә шушы майор Рафигуллинга мең рәхмәтле мин. Ул хәзер үзенең бөтен гомерен миңа багышлый. 99 процентын гына түгел, 100 процентын. Ул яшәмәсә, мин яши алмыйм. Язып куйган, шуңа күрә болай ди. Миннән алда йөрү китә күрмә. Ятим ялгызымны калдырып. Ятим ялгыз калу бик куркыныч әйбер ул, лагаен егеннәрдә бигрәк тә. Иң яраткан шәһәрләремнең берсе, мин бит Әлмәтнеке. Минем бөтен гомерем Әлмәттә үтте. Әлмәттә вакытта, Әлмәттә вакытта бардым мин больницага да, авырып та яттым, мине терелттеләр Әлмәт врачлары. Мине сакладылар үлемнән, Элмәт медиклары. Хәзергечә түгел иде аларның карашы. Хәзер килмешәкләр белән авыл тулды. Авыл гына түгел, дөньябыз тулды. Дөнья барышы шундый. Ә тормыш бара, тормыш дәвам итә. Аны үзгәртергә көчең җитсә, үзгәрт, төзәтә алсаң, төзәт. Төзәтә алмыйсың икән, заман таләпләренә буйсынып яшә инде. Бер шигырем минем болай дип атала, Шушы яктан, шушы туфрактан без. Шул туфракта язсын яшьелге, Шул туфракта безнең мирас калсын, Үрнәк булып килер яшьләргә. Шушы яктан, шушы туфрактан без, Читтә йөрсәк, шуңа күрәдер. Чишмә чыңлап, янкеләр елап,

Музей салган кешем син. Музейны да үз исемемә атап язган кешем син. Нәдергә мин икеләтә, җиделәтә рәхмәтле, үз хәлләрем, үз илемнең үз өендә, музей салган өендә мин бәхетле. Менә шуңа күрә мин Нәдергә икеләтә, җиделәтә рәхмәтле. Мин үзен дә бик ярата идем. Кеше көлгән чакта еларга сирәк еладым мин. Шуңа күрә еламыйча яшим дөньяда. Еламыйча яшим. Чөнки үзең салган йортта музей салган идем син. Үз хәләлем минем син. Хәләл ирем минем син. Сиңа бик зур рәхмәтле мин. Булганың өчен, шушы йортны салганың өчен

Илгиз Хәйдаровның Тараның укучысы да ул безнең семья дустыбыз да. Олы малае Илшат Нәдер клубы сәхнәсеннән шундый шигырь укыган иде. Клара әйтеп кит әле шуны, Нәдерле дигән. Нәдерле үк тумасада, Клара апа Нәдерле. Барчабызга ягымлы, барчабызга кадерле. Менә шуннан бирле үземнең кадерле Нәдер кешесе икәнен бәхет санап яшим. Бирегез канатлар, зәңгәр юллар сызам, Юллар озын, ерак, шул юллардан узыйм, Кайттым җирне урап, кайттым җирне урап. Юллар якты, тигез, бирегез чаптар ат, Чаптар ат бирегез, чаптар ат бирегез. Җилләр ияртеп чабыйм, яңа юллар салыйм, Яңа дөнья табыйм, зәңгәр күлләр ясыйм, Күлләр тирән, тирән, җилкән көймәм белән Уртасына керәм, күлләр җитми, җитми, Та, тарта мине диңгез, Бирегез кораблар, кораблар, бирегез. Бирегез кораблар, диңгезләргә керәм, Зөбәрҗәтләр эзлим, диңгез төпләреннән, Кайтыйм диңгез гизеп, кайтыйм юлар өреп, Туган җирне күрим, плотларга менеп, Юлар очы ерак, күкләр белән тигез, Бирегез канатлар, канатлар, бирегез. Бирегез канатлар, канатлар, бирегез. Рәхмәт, балалар.

Балалар гел үзем язганча, аяк йөрми, куллар язмый, тел әйләнә чак кына, үземчә әйтсәм, әле пока соображает баш кына. Баш соображает. Менә бусы Гайшә Булатованың бер китабына язылган Бик әйбәт Перов. Юллар белән юл бер түгел, Чаллы юлы комлырак, Еллар белән ел бер түгел, Быел еллар моңлырак. Халык җыры бу. Быел еллар моңлырак шул, Заманнары шундый бит. Әби әйтә, бу заманда, Бу заманда хакны аңлап булмый бит. Хакны аңлап булмый бит. Шулай булгач, матурлыкта аңлатулар бик кирәк, аңлар өчен иртәлектә иманны да бик сирәк. Шагыйрь булсаң, шул сыйфатлар кирәк инде бигрәк тә. Әби менә, Кызар әби, шул сыйфатка өйрәтә. Менә бу Гайшә чыга әле. Гайшәнең икенче китабына җыеп бара хәзер шигырьләрен. Булатова Гайшә Мансуровна. Мин кар кызы. Шигырьләр. Гайшә Булатова Йор Чаллы, Ислам нуры, Диният, эшмәкәрлек үзәгендә бастырган китап бу, 2021 елда. Әлеге китап

Черноморга, мин, Черномор агай, йөзә белмим, сусыз җирдә үскән халыклар, бу диңгезгә сиңа ышанып кердем, мә кулымны, әйдә, алып бар, балачактан күпне көткән җаным, хыялында Нәрсә йөртмәгән, әкияттәге диңгез патшалыгын бер күрәсем килә күптәннән. Ә шулай да әкият дөньясына чын тормыштан берүк алма син, мин кунакка гына киләм сиңа, бөтенләйгә алып калма син. Синең сакал, әнә, билеңә җиткән. Иңнәремә тимә, кагылма. Җирдә мине яшь бер егет көтә. Кайтарып куй шуның янына. Җир өстендә калган мәрхәмәтен сынап карыйм әле гомернең. Акланмаса әгәр соңгы өметем, сиңа, диңгез, үзем килермен. Синең төптә, диңгез, Күпме җан бар, кайсы җирдән килгән алданып, сине җиңеп, синдә калганар бар, алар яши шөһрәт казанып, бөтенрайгә алып китмә җирдән, кайтарып куй таңнан, иртәдән, минем анда кешеләргә дигән җырым әле. Язылып бетмәгән. Рәхмәт бала, рәхмәт кызлар. Менә чынлап та кешеләргә дә җырым әле язылып бетмәгән. Сезнең ярдәм белән язылган җырлар әнә шулай итеп халык күңеленә үтеп кереп калсын. Рәхмәт сезгә бик зур. Рәхмәт.

52 ел укыткан укытучыдан һәрбер чыгарыштан бер генә иманлы бала чыкса да, 52 иманлы кеше бар. Аллага шөкер, әле алар күбрәк. Еллар миңа миһырбанлы булды. Юк, зарлана алмыйм язмышка. Яшьлек байрак, кыйммәтрәк була, икенче кат килсә тормышта. Катламнарны күңел үтә күрә, Тигәнәкне айра гөлләрдән. Шытымдагы нечкә матурлыкны Саклый белә саксыз җилләрдән. Тәүге яшьлек ул һәркемдә була, Ул тормышның тигез бүләге. Ә бусын мин үзем яулап алдым, Җаным аңа

Тыңбарын онытма. Җишле генә әндәйле музей дәвам итә, монда музей бүлмәсе Клара апагызның иҗатына багышланган музей бу. И матуркаем, мин гомергә кеше киеме киеп яшәгәнмен инде. Менә инәй минем, кайнана, безнең телебездә юк иде, мин аңа кайнана димәдем. Бер шигыремдә бар шундый юллар. Мин аңа кайнана димим, Иенәй дип дәшәм бары. Балкытып яши игемне Иенәйнең яраннары. Инәйнең яраннары. Инәй тегә иде кулдан күлмәкләрен. Менә монда аның өч күлмәге эленеп тора. Менә. Өчесе дә кулдан тегелгән. Ә бусы, минем 60 яшьтә тегеп кигән күлмәгем инде. Мин шул олы күлмәкне киеп, инәй белән Хәсән ага туфанның 100 еллыгын үткәргәндә бара алмадым. Ә Хәсән ага туфанның 90 еллыгын үткәргәндә чыккан иде минем Миләш кагы дигән китап. Миләш кагы дигән китапны тәкъдим иткән булганнар, әнә анда ята ул, Миләш кагын тәкъдим иткән булганнар Тукай премиясенә. Аңа кереш сүзе язган, әйбәт итеп язган Гөлшат Зәйнәшева. Язган инде ул аны болай дип, Менә шушы китапны укыгыз. Әгәр аны укымасагыз, укытучы да була алмыйсыз, укучы да булмыйсыз. Ә менә бу күлмәк минем яңа гына модага чыккан чагы иде. Яңа гына керемпелин күлмәк. Бу күлмәкне бабалар тугы иделәр. Юк иде ул сатуда. 46 нчы елда Ләкәгә күчеп килде Булатовлар гаиләсе. Булатовны Булатовны үзе салган мәктәптән җиде еллык Караман мәктәбеннән халык дошманы дип куганнар. Мин мин ул чагны бишектәге бала. Бишектәге баланы бишектәге бала миннән олы туган ике абый, Фырат абый, Ленар абый, икесе дә сабый чакта үлгәннәр. Боларны җирләгәннәр Карамалы зиратында. Карамалы зиратында табылды. Минем әтинең Булат картның әбисе булган Камилә карчык. Камилә ул чагында Камилә тумаган ни әле. Менә бит ул тормыш ничек. Гаҗәп бит ул. Тормыш бит дәвам итә. Менә бу минем малай. Менә ул утыра. Ә менә бу Советлар Союзы герое Кузнецов. Минем белән утыра. Бусы минем инде соңгы елларда гарәсем. Санта да бит. Санта Санториенда. Менә бу минем түбән матламада укыткан балаларым. Әвәләде дөнья кемне таштан, кемне комнан, кемне балчыктан, Өлешенә тигән көмеше шул безнең буын өчен аз чыккан. Булатлары ялтырасы чакта җир сарысы өстә тирбәлде. Тере көмеш тәгәрәде, читкә, тимерләре иртә күгәрде. Калыкса да, күтәрелә алмый югалалар башлык дигәннәр, дөньяларның кемгә мохтаҗ чагы? Кайларда соң яңа пәйгамбәр? Беренче басылган шигырем 51 нче елның көзендә Сарман урта мәктәбенең сигезенче классында укыган вакыт иде. Ул чагында ипиләр тора иде ике килалап буханка белән. Ә минем ике килога җитәрлек акчам кулымда юк иде. Мин ипи алырга барам, буханканы күтәреп барам, кибән башын кисеп алып калалар. Кибән башын. Уйлап карагыз әле, минем өчен ул егерме тиенлек кибән башы бик олы ипи иде бит. Кәримне ияртеп бүген Гайшә китте урманга. Урманга баралар алар, Икәү гөмбә җыярга. Көзге яңгыр күп яуганга, гөмбәләр дә күп инде. Тик аларның бөтенесен ашап булмый бит инде. Кайсы ашарга ярыйдыр, ә кайсысы ярамый. Кәрим әле бәләкәй шул, шуны бер дә аңламый. Күргән берсен җыеп йөри, кызылын да, агын да. Тик апасы ул җыйганның күбесен түгеп калдыра. Шундый, шундый матур бер гөмбәне агулы дип ташлады. Кәрим шундый үпкәләде, җыймый гына башлады. Була шундый шагыйрьләр, алар әйткән фикерне, алар язган шигырьне укыйсың, укыйсың, укыйсың да, Менә әйтеп тә карыйлар бит, кешкә ахырына чыгып җиттем, кешкә аңладым дисең, әйме? Алар теге э, гарәп язуындагы матурлыклар шикелле бер яктан кереп китәләр, төрле лабиринтларда йөри-йөри, каяндыр бер көтмәгән җирдән килеп чыгалар. Ә менә Клар апа ул э, халыкның үзе кебек турыдан туры әйтә үзенең фикерен, башкаларга җитәрлек иттереп аңлашылырлык итеп әйтә дә, аның шигырен укыгачтан, менә мин әйтәсе килгәнне әйткән Клара апа дисең. Гомумән, безнең нефть төбәгендәге шагыйрәләребез, Саҗидә апа булсын, Энҗе апа булсын, Клара апа булсын, алар халыкчан, шуның белән бәлки аерылып тора торганнардыр. Шуның белән алар безнең күңелебезгә якын. Намаз уку вакыты ясалган. Менә монда әле үтүкләп урнаштырасы, дини бүлмәгә кертәсе кайбер әйберләр дә бар. Менә бу минем самавыр өстенә ялла торганы. Менә туган авыл Корамалдыдан абыстай алып килде. Үзенең шигыре белән шуны бүләк итте. Бу шушы яктан, шушы тупрактан без Дигән китапның эмблемасы булып тора торган әйбер. Менә шушыны чиккән идем. Ясап. Менә чукларны үзем ясап, үзем чигеп биргән идем. Айгөлгә дип. Шуны кер кундырмыйча пакетта саклаган, музейга кирәк булыр дип алып килде. И-и-и, бала, үткән гомер белән калган хәтер. Сатып алыйм дисәң, табылмас. Хәтер калган чаклар да булды, берәүне дә каргамадым. Әй дә алып китәм диеп, биек таулар артына, далаларга илтәм диеп, тимер юлга юллар чакыра. Әй дә диләр, илдән илгә, үрдән үргә йөрерсең. Бу дөньяның иксе чиксез. Иркенлеген күрерсең. Килеп иртән зәңгәрлектән, миңа җилкән ялына. Әйдә ди ул алып китәм, диңгезләр аръягына. Шагыйрьләрне гашыйк иткән атауларны күрерсең. Бу тормышның иксез-чиксез тирәнлеген белерсең. Ә кайчакта Югарыдан үз очкычлар дәшәләр, әйдә диләр, сине көтә офыктагы рәшәләр, җирне, күкне тоташтырган зур дөньяны күрерсең, әкияттәге хыял сыман биеклектә йөрерсең. Мин аларга рәхмәт әйтеп, кала бирәм илемдә, күңелемдәге зур дөньяны Җырга төркәр җиремдә. Чәчләрең таралган инеңә. Чәчеңне бизәкләп кар төшә. Кирәкми, кагылма тимәлә. Торсынла, кар сиңа килешә. Кар төшә чәчәктә йөзеңә. Кагылма, кунсынла, уйнасын. Үткәннәр сокланып үзеңә. Кар кызы дип сине уйласын. Урамнар ак нурга коенган, кулга кул тотынып бу җиредә аппак кар түшәлгән ак юлдан атлыйк ла без өчебез гел бергә. Сарман ягы кыр ягы. Җиңел уңыр ягы. Мондагыдай яшел таулар, мондагыдай сылу ярлар кайда җирләрдә бар тагы? Сарман ягы туган як. Җырлар туа торган як. Сагынганда шунда кайтып кунак була торган як.